Өенә кереп китте, чыкты быстренько. Я такой, вроде ничего, берәй бер дә үзгәрмәде. Такая, менә этот, носки киеп чыктым әле салкын. Я такой, ну ладно, нәрсә киеп чыктың соң, давай пока. И ушел. Ну, она, видимо, планировала что-то подольше постоять.

Кондер тебе мешать не будет на звук? Нет, ну просто если выключим, вообще жарко будет. Яра, яра. Шуңа күрә лучше комфортно булсын инде. Яра, согласен.
Нәрсә, Рушан, хәлләр ничек? Яхшы.
Син уже яздырасың? Яхшы.
Яздырам инде мин изначально уже яздырам так та. Татар татарчага күчәргә кирәк. Кем белән исәнләшәбезме? Ә? Бер кеше белән исәнләшергә кирәкме? Минем белән?
Сәлам, син белән күрештек. Сәлам. Син белән күрештек.
Сәлам. Сәлам. Бүген безнең Рамил Марат һәм безнең бүген кунакта Рушан Хафизов. Рушан Хафизов хәзерге вакытта Иҗат кешесе! Иҗат кешесе! Иҗат кешеләре. Бик каты сүз әйтәләр иҗат кешесе, мин аларны туктатмыйм, әйтегез. Рушан инде хәзерге вакытта ул мероприятиеләрне Э, генераторы дип әйтик э, элек ул алып баручы э, ролендә иде хәзер инде ул зур зур шундый вакыйгаларны оештыра Алар... бәйрәмнәр дисең дә була инде бәйрәмнәр әйе гаилә бәйрәмнәре корпоратив бәйрәмнәр шуларны оештыра анда шул креативны кертә гел теге бер үк кенә түге мероприятиелар теге җомгадан икенче көнгә аннары яңадан яңа э, уйлар килә аңа һәм менә шундый вакыйгалар оештыра Рушан. Соңгы вакыйгаларны сөйләп кит инде. Нәрсә оештырдың? Яра, дөресрәк, бәлки берәк шулсрәк информация бирә. Дөресрәк хәзер әйтәбез. Ия, мин бәйрәмнәр оештырам.
Э, бар э, хәзер инде корпоративларга якынрак э, э, бәйрәмнәр төрле була бит ул э, официальный бәйрәмдә бәйрәм ул җыелыш дип әйтсәң дә була без менә корпоратив якларына карыйбыз күбесенчә һәм бу җәй калган ике өч җәйдән таба дип әйтсәк тә була бөтен кеше бап эш күп кешеләрнең монда кайсы яктан карама видео төшерәме ул бәйрәмнәрне алып барамы җырлыймы ул яки бүтән э, э, бәйрәмнәрдә ничектер катнашамы миңа карама мин бәйле түгел син бәйрәмдә түгел э, без оештырабыз шундый эшләрне инде 2012 елда башладык бозгай без үзем башлаганмындыр бер җиде ел сигез туктамыйча эшләдек бер өч дүрт ел туктап алдык та бер Ял ял иде. Туктап алдык.
Туктап алдык.
Пауза.
Ул жатты.
Һәм дә кризис. Диет, һәм тагын дәвам иттек. Хәзер менә дәвам итәбез. Ну что ж прикольно.
То есть Менә мин һәр вакытта да шундый уйлый идем менә вот иҗат син иҗат кешесе димәдең үзеңне но все таки без әйдә иҗат кешесе дийик инде син син иҗатка э, бик бәйле кеше иҗат белән бәйле кеше син бары тик ул иҗатны үзең әйтмешли коммерцияга әйләндерүче Ә, теге иҗатка бит инде кайбер кеше просто иҗат дип кенә карый теге. Мин вот Үзем миңа өчен. акча мөһим түгел, мин э, иҗат өчен язам. Теге, ну, миңа калса ул, ну, дөресрәк әйбер түгел, чөнки бит ашсың килә, ул бит э, акча да эшләргә кирәк, ул иҗат белән акча эшләсәң нишләп начар что ли инде. Вот, нәрсәне әйтмәкче, менә вот син әйттең, э, 12 елда башлап җибәрдең менә именно шушы корпоративный мероприятиеләрне. Вот миңа интересно, мин тоже аның турында уйлый идем. Типа вот, знаешь, теге алып барасың мероприятиеләрне, и э, вот кайбер моментны була, син думаешь, все, ну стагнация, все уж мин бер урында, мин развитие юк. И берничә тапкыр башлап караган булды, агентство очырга, что ли? Может, кереп китергә шундый нәрсә. Ну мин башлап җибәрәем и ступор. Ә нәрсәдән башларга? Э, команда җыергамы? заказчиклар җыергамы, нәрсәдән башларга? И сайт, шуннан нитәсең? Вот исем уйлап табырга кирәк башта. Вот син нәрсәдән башладың? Реклама.
Әйе, син нәрсәдән башладың?
Вот ничек килде ул вообще идея? Әйе. 12 елда без э, шул СТС, MTV э, каналларына бер э, иҗат образ Уйлап тапканыйк, аның исеме Аркадий Бывалов иде. Мин инде хәтта мыеклар тагып йөрим бул әйтте. Әйе, мин хәтерлим. Торып салып, сор. Ул образны хәтерлим. Әйе, кайдыр бәйрәмнәрдә шулай йөрим, кайдыр видеога төшәек. И әкренләп мин әйтәм, моны ничектер дәвам итәргә була бит әле. И придумали дип әйтмешли творческая лаборатория Аркадьева Бывалова. Шундыйрак исем килеп чыкты. Үзем генә ясадым мин аны, что-то сайтта ясадым сразу. Анда анда белеш. Әйтәм бит, әйтәм бит. Анда белмисең бит нәрсә эшләр. Сайт кирәк. Сайт булмаса син юк.
Да, да, да. Э, Башта исем аннары сайт. Хәтта без э, беренче оештыруларга барып җиткәнче бер 3 ел үткәндер или 2. Ул аңарчы без алып баручы булып кына эшләгән идек. Вот бер ике елдан соң беренче э, заказ иде безнең.

Вот шул э, җавап. Э, Чаллыда андый эш белән бер кеше шөгыльләнми, я шөгыльләнсә, алар э, ничектер үзенчә иде. Э, По-простому шарики, фонарики. Вот бәйрәм. Ә без инде интернет бар бит. Интернеттан карый аласың син. Э, Ничек анда презентацияләр ясыйлар, автомобильләрне ничек күрсәтәләр син. Бездә бездә андый юк. Бездә андый юк. Менә моны эшли башласаң, бәлки бу кызык булыр. Аны кызыгып карап инде. Тегендә күрдең дә, ох, ничек аларның там 7 метрлы сәхнәдән шундый түл төшә, түл артында э, бозлы скульптура тора 3 метрлы. Ай, минем дә шулай ясасы килә. Кызыгып, э, шуңа күрә тырышайык хәтта ведущий булып алып барганда акчасы җитә тегесенә дә бусына дагы монда әзрәк э, уйлыйсың уйлыйсың э, и кереп киттек инде шулай анар алып баруны мин бер биш елдан соң ташлаганмындыр ну, то есть сиңа бик прям ну күңелеңә ятып бетми что ли алып бару или просто сине туйдырдым Туйдырды, и син просто переключился уже организацияга дип нигә. Потом организация туйдырды. Организация туйдырды. Хәзер син вообще алып та бармыйсың, оештырмыйсың. Аннары 3 әйтә бит, 3-4 ел мин э, ул эшкә э, тотылмаган идем. Мин э, ул вакытта өйрәндем сайтлар белән ничек эшләргә, ясарга. Үзем түгел кешене оештырып, сценарийлар язарга, аның турында эшкә урнашып йөргән идем. Хәтта тон нәрсә эшләгән идем әле мин. Бу теге Стив Джобс кебек теге. Стив Джобс бит ул Юк айфонны инде. үзе уйлап тапмаган. Ул э, технологиясен дә белмәгән. Ул просто менә белә. Һәм Менә былай ясагыз, тюль кирәк миңа, Да, шти, да. Боз боздан, кирәк, с- да, да, боздан да. сын кирәк, Да, все, да, ясагыз.
да.
Э, Тип того, да? дөресрәге, иә, син э, бу шушы эштә и Монда кеше алып килә теге морозильниктагы теге кечкенә кубикларны теге формочкада. Такой, юк, бу түгел, менә болай булырга тиеш. Болай була алмый бит инде. Да, да. Болай була алмый бит инде, болай вообще невозможно. Возможно, просто син син булдыра алмыйсың, миңа димәк бүтән кеше кирәк.
Тынычлана, да?
Спалили, спалили. Әйдә инде. На самом деле, вообще вот э, прикольная сфера э, оештыру, креатив. Но меня менә шундый сорау туа. Әйдә.
Э, сталкивался микан син андый нәрсә белән безнең илдә все таки безнең илдә э, ну яратмыйлар андый әйбергә акчаны күп тотарга Менә мисал өчен әйтик, ну, берәр анда дәүләт бәйрәме булсын, әйме, менә нәрсәләр бу. Аларның бар смета кайда язылган анда, например, фәлән миллион сумга чакырасыз Мәскәүдән артист, фәлән сумы там менә шушы оештыруга, не, все, сметадан чыгара. Менә шул 1000 сумга Рамил Закиров. Да, башта миллион сумга Мәскәүдән артист. Алты сәгать алып бара, какой это бер тамаша. Алты сәгать алып Җырчы бара. кирәк түгел үзе җырлар әле. Әйе. Ул җырлый да ул, бии дә ул, нормальный. Барыбер яңалык керт... Синең эшең бит инде шуның белән бәйле булган. То есть син Чаллыга яңалык китерүче кеше булгансың. То есть андый нәрсәләрне э, эшләмәгәннәр. Ну, может быть, эшләгәннәрдер, но ул алай ук теге э, мейнстрим булмаган.
Ул вакытта башлана гына иде.
Мәскәүдә бәлки булгандыр, хәтта Мәскәүдә бәлки шул вакытта где-то инде бераз бәлки безгә соңа калып килгәндер инде без күрдек аны, әйме? Алар чыгара башлагач интернетта. Э, хәтта ул э, җүнле ивентлар, ивент маркетинг дип атала инде аны нәрсә. Җүнле ивент.
Да, вот Җүнле ивент.
Бергә бу бит агентство исеме. Җүнле ивент.
Шул вакытта башлаганнар, без күрдек, без беренче башлаганбыздыр да, булды. Э, ләкин параллельно тагын бер кат әйтәм э, бар иде кем шул ук эш белән э, тырышкан э, эшләргә ләкин безнең бер ни бар иде хәзер дә акцентны без аңа ясыйбыз ул беренче вакытта дөрес иттереп э, кызык иттереп матур иттереп үз фикерләреңне клиентка я бүтән кешегә күрсәтергә матур презентациялар ясарга дөрес э, исем бирергә упаковка упаковка булайын ди ул эш

Әйдә уйлап табыйк, матур иттереп ясыйк. Кеше бит бер генә карар гына, бер караштан аңа кызык булырга тиеш, яки аңа ошарга тиеш. Ие, кем кирәк монда? Монда кирәк беренчедән кем иҗат э, төбен таба инде. Аның өчен син интернеттамы, китаптамы, каяндыр моңарча җыярга тиешсең төрле төрле төрле фикерләр, төрле насмотренность булырга тиеш. Менә креатив шунда инде ул. Һәм э, бренди кәгазь э, яфрагында булса дагы дизайнерга шуны матур иттереп сөйләп аңлатырга. А ул якта дизайнер да аңларга бит тиеш әле сине. Теге прочувствовать. Вайб. Ничек монда? Аның ул ничек уйлый микән? Ул монда аңладым. Это притертые отношения Ну да, среди... мен аңлыйсың, но аны сүз белән аңлатырга не, авыр инде. Ну, ну то есть, да, да, да.
Типа син аңлаткан э, күрүеңне, синең күз аллавыңны ул да шулай ук аңларга тиеш. Ие, ләкин... Э, Һәм заказчикка тапшырырга да тиеш. Ләкин син э, үз фикерләреңне шул теге тапкан пачка э, идеялар нәрсә булсын ди кешегә э, любой дизайнерга биреп булмый бит аны ул бит аны синеңчә эшләр скорее всего и э, бөтен эштә дәгән бар команда дигән җирдә син кемгәдер тыңларга әзерсең менә ул минем командада Аның фикере ничек микән? Ул әйтә, әйтә, Рушан, яки Марат, яки Рамиль, бу бит, ну, менә средний, ярамый бу болай. Әйдә, моны алмаштырыйк, бүтән нәрсә эзләп Яхшырак булдырасың.
И, и э,
уверен, то, что вот когда команда шулай иттереп сөйләшкәч, шуннан соң гына чыга җүнлеш. Это не значит то, что мин беренче уйлап таптым, мин әйттем, менә йөзүте слайд, менә шулай булырга тиеш, булды. Минеке дөрес.
Әйе, алай түгел. Э, чын күңелдән тыңлыйм, фикерләрне чит фикерләрен ул чит фикер дип инде команда фикерен ә авырманы вот ничектер критика алырга да ул бит инде по сути үзеңнең ничек дип әйтәм үзеңнең мин минлегеңне вот эгоңны әзрәк арткарак тыгып то есть кешенең фикерен тыңлап нитеп ну Белмим, миндә, по крайней может быть, мин пока что команда белән эшләмәгәнгәдер, әйме, но мин шуны прослеживаю, что миндә бар андый э, сыйфат, мин теге кеше, вот, например, наперекор әйтә икән, вот минем фикерем былай, ә ул әйтә икән, йо-йо, былай дөрес түгел. Аны совершенно бүтәнчә эшләргә кирәк дигән. Минем ниндидер ни кабына теге. А юк, минеке вот дөрес. Минеке вот мин әй, менә былай э, булырга тиеш. Синеке дөрес түгел. Ну, то есть, ниндидер вот э- эгомысың инде ул. Ул Вот. Карале, көн саен бер кеше белән спорлашсаң, туйдыра ул.
Ну да, наверное. Чын әйтәм.
Һәм э, минем э, теге дәфтәрләр я блокнотлар һәрберебез аладыр, неме? Бе- б- э, Соңгысын бетермичә, яңаны нәрсәдер ала, анда яза башлый. Э, Шундыйрак хәл була- э, булгалыйдыр инде. Э, Һәрбер блокнотны алганда, Кыйбат блокнот алырга тырышмыйм, чөнки мондый сүз бар. Минем шул кадәр шәп идеяләрем юк. Моң кадәр бәягә блокнот алыр өчен. Шуңа күрә мин алар белән бик э, җиңел генә хушлашам. Яки кайсысы шәп булса, аның белән тырышасың, юк инде әйдәгез калдырыйк, миңа кирәк, минем өчен. Ләкин э, команда белән ул бит кешеләр тоже ивент индустриясендә беренче ел эшләмиләр. Алар э, ул хакта үз фикерләре бар. Миңа җиңелрәк бергә сөйләшеп итоговый продукт ясарга. Кара, а менә получается сезнең ничек? Вот сезнең бар команда, и сезгә әйтәләр, ну, просто мин хочу вот картинку выстроить в голове. Рамиль Хоман үзенең компаниясен ачарга җыена. Йо, йо, мин просто мин просто реально сайт. Э, вот, например, сезнең бар команда кирәк, команда кирәк. Хәзер дорожная карта.
Так, все.
Да, ничек? Алло, организация.
Не. Э, вот сезнең бар команда, ничек кеше команда? Э,
Дизайнер. Мин.
Ике. Юк инде. Бәйрәмнәр оештыру, э, төрле бәйрәмнәр или мероприятиелар. Э, син үз э, канатың астында тота алмыйсың прокатчиков мебели, Әйе, технических специалистов, экраннар мы ниләр белән төгәннәр. Подрядчиклар инде.
Подрядчиклар, әйе.
Син, сиңа главное агентство булып күрергә нинди мероприятие булырга тиеш ничегрәк аны ясарга һәм кемне чакырасың син ул э, мероприятиега Әйе, мин, мин просто беләсең нәрсә сорыйсы килгән мин минем шундый фикерем бар һәр кешенең әгәр дә үз вазыйфасы булса вот һәр кеше үз вазыйфасын эшли и ул например мин э, мисал өчен иҗат өчен җавап бирәм Кемдер җавап бирә анда оештыру өчен, административные эшләр буенча йөри анда, әйме? Кемдер бухгалтерияне саный. И бер-берсенең эшенә лучше тыгылмаска, бар креативный группа. Әгәр дә без командада, например, 7 кеше ди, и ул креативный группада 3 кеше, и безгә килеп, например, анда, ну, условно, там, администратор, йо-йо-йо-йок, монда боз кирәк түгел, монда ут кирәк, дисә, ну, такое, конечно. То есть, стоит ли прислушиваться или юкмы? Ну, аның икенче ягы бар бит. Менә син э, оештыручы ягынын, менә бер якны күрәсең. Реквизитор, администратор, ул икенче яктан күрә. Ул әйтә, ә бәлки болай ясаргадыр, бәлки яхшырак ясаргадыр. Ну, бит барыбер инде сез аның белән э, фикер алышасыз, спорлашасыз. В споре рождается истина. И икенчесе, мәсәлән, э, Техник. Техник әйтә, юк, монда алай ясасак, анда тавышы бик начар булачак. Әйдәгез менә болай ясыйбыз, болай ясыйбыз дип. Һәрберсенең үз компетенциясе бар һәм менә шул һәрбер вазыйфаның аларның менә шул тоташа торган нокталары бар. Маратның э, фикере дөрес, чөнки Марат безнең э, ничә ел инде 20 ел 20 ләп ел КВН белән шөгыльләнә. Ага. Үзе күпме уйнады, без дә бергә уйнап йөргән идек. Хәзер күпме командалар төзи, э, сценарийлар яза. Ул бер яктан карый, монда анда не принято обижать мы дип, или оскорблять или ущемлять вот кемнеңдер фикерен. Аны бергә ничегрәк шулай итеп бетерергә. Ә, син э, Бәйрәм оештырганда әле мероприятие. Хәзер әле барып җитмәде бугай ул монда чаклы казаннарга, чаллыларга чаклы продюсер дип атала инде хәзер. Продюсер мероприятие. Ул кем була инде? Так, ага, ничә кеше була? 700. Ничегрәк кичке ужин гала. Ага, монда, наверное, артистлар булырга тиеш, өстәл булырга тиеш, караңгырак, матур утлар булырга тиеш. Аңлашылды ничек Мин э, продюсер күрә инде аны. Ул продюсер аңлата, дизайнерга ничегрәк итеп матурлатырга кирәк. Менә, все, булды, оештырылды. Бер инде авыр э, связующее звено, да? Бер кеше булырга тиеш, кем аңлый ничек булырга тиеш. Бөтен әйберне дә аңлый. Ие.
То есть ул по сути, да, вот продюсер. Яның төп фикер.
Ие. Яның төп фикер. Син э, ул Син технический директорларга барасың, кем ул тыс экраннар белән сәхнәләр белән эшли һәм әйтәсең менә шулайрак кирәк хәзер тукта әйдә бераз уйлыйк мондый фикер бар сәхнәне туры ясамыйбыз былай иттереп ясыйбыз өчпочмак итеп нәрсәгә ник син уртага куясың һәрбер яктан кеше күрәчәк монда ут куербыз монда экран куербыз вот шәп булды дөрес ярый Менә командный эш, ну командный. Ләкин ул кешеләргә кирәк беренче ТЗ дип атмышлый инде. ТЗ. Э. Ничек оештырасыз болай? Ага, минем бар идеяларым. Ул сиңа булышта. Э, чөнки күпме мин экраннарга карамасам да, сәхнәләргә или төрле фестивальләргә, мин ул хакта бик алай белеп бетермим. Шуңа күрә мин э, җегетләрне яки кызларны, кем безнең подрядчиклар була, э, беренче вакыттан тыңлыйм һәм алар ничек әйтәчәкләр безгә. Вот, мин шуның өчен минем сорауым ва- нитте дә инде барлыкка килде, то что ну типа бөтен әйберне дә барып белеп бетереп булмый. Белмисең Минем дә. шундый проблема бар на самом деле. Минем э, ну белмим, мин яшь вакыттан шундый ни бар, башта утыра ул типа Үзем эшлим бөтенләй берне. Әй, нәрсәгә кешегә нитергә? Сделай как лучше, ну, лучше сделай сам, короче. Дигән. Хочешь как лучше, сделай сам. Дигән сыман инде. И мин вот яшим, тәҗрибә җыям, и мин все больше и больше убеждаюсь, что все-таки һәр кешенең үз вазифасы булырга тиеш. Угу. И бер генә кеше бөтен әйберне белеп бетерә алмый, чисто физически да. И Әйе. но аны нитергә кирәк. Яки син оештыручы булып, син әз генә булса да, должен быть в теме. Әз генә булса да. Аңлап бетерергә. Рестораннар кайчан килергә тиеш, ничегрәк рестораннар оешкан, аларның эшләре, ниндирәк э, менюлар булырга мөмкинме? Син аларны беләсең, ләкин сиңа әйтсәләр, төзеле миңа меню, яки өстәлләрен дөрес итеп куй син юк мин аңламыйм ничегрәк экран мин белмим монда кая нинди кабельны кая тагарга миңа кирәк тә түгел белергә кирәк кем белә әйе әйе Дөрес ул белә.
Келәмдә, да. То есть, а син, син выступаешь как больше продюсер или как, э, как

Иҗат иҗат эше була бит инде. Иҗа, иә, иә. Креатив. Иә, иә. Ярымгүләр дә күпме Медиага дело. Продюсер үзен- хәзер үзенчәлек Вера кертә, кирәк. Менә. үзенчәлек кертә. Әйдә, әйдә Иә. былай, проще булсын өчен, әйдә прям на примере. Вот представь, вот сезнең ничек компаниянең электро Э, Энергоразвитие.
энергоразвитие. Вот килде дә сиңа Марат, әйме? Энергоразвитие. Так. Открытие. Ышан, ясыйбыз.
безгә кирәк корпоратив, яңа компания, 100 кеше эшли, мощный бер корпорат кирәк. креативный, вот, чтоб вот, бөтен гәҗитләр анда, бөтен СМИ язды Казанда. Менә яңалык типа. И вот син все, заказны алдың, син кайтасың өйгә и все, уйлыйсың. Шулай буламы? Юк, юк. Ә ничек? Берәк кеше миңа әйтсә, безгә супер креатив кирәкме,

Может быть, я спросил бы. Какой бюджет? Юк инде бюджет, бюджеты соңрак, соңгы сораган бюджет. Нәрсә ул креатив?
Нәрсә ул креатив?
Юк, ну имей в виду, имей в виду нәрсә ул креатив, именно тагын да бар. Кемгәдер креатив бәлки зәңгәр күлмәк киеп килергә дә генә җырларга вот креатив шундый кызык white party типа да бәлки бәлки бәлки все в белом крупный корпорацияләр вот например зур зур заказчиклар алар вообще ну то есть сиңа киләләр дә вот ничек тукта тукта зур корпорацияләр беренчедән миңа килмиләр зур корпорацияләр баралар зур

Э, небольшая компания, син э, шуңа пишешь корпоративы. То есть сезнең команда э, оештыруны, не бөтен теге сценарийларны бөтенесен үз өстенә ала, сез аны язасыз, техник якларын, сметаларны төзисез, бөтен нәрсә. Шуның белән шөгыльләнәсез. Вот. Менә шушы оештыруларда күпчелек вакытта бөтенләй бер танышлык аша эшләнелә. То есть, ниндидер заводта или фирмада корпорация дип әйтик, оештыру өчен җавап бирүче кеше белә ниндидер
Зам, Мәсәлән, Организат- Маратны.
зам, Мәсәлән, зам Маратны.
директора по общим вопросам обычно.
Марат, оештырып бирәсеңме? Оештырып бирәм. Анда ни, ну, как бы, анда бар инде ниндидер команда. Но мин әйтмәс идем, что алар, например, ну, Казанда иң шәпләр, Да. мисал өчен, иң Просто откат креатив. 5%. Ну, зам то есть, директора по общим например, да, вопросам.
откат или анда, или просто чисто вот танышлык, ну, вот,

Теге. Просто аларның оештыру ул. Киләсеңме? Все, кил сәгать икегә, син сәгать өчкә, син сәгать дүрткә, син сәгать бишкә. Все, давайте, пока. Ну и вот. То есть анда бер-бер артлы просто киләләр, бииләр, нитәләр. Ну, Ага. могут, ладно, аниматорларны чакырырга. Да, инде, то И есть аквагрим. куярга, ни.
Аквагрим в подарок. Вот, шундый моменты да бар. Син э, вот э, у- шун- шул өлкәдә эшләүче буларак, син вот сталкиваться иткәне бармы шундый нәрсә белән? Әлбәттә генә андый эш э, син сөйләгән Бар инде ул. Мен андый бәйрәмнәрдә үзем дә булган бардыр, э, Марат та булгандыр инде. Марат бәлки эшләгәндер дә мием дә белән Әйе, әйе, без элек Ләкин кара, мондый кызык хәл бар. Э, Ул бәйрәмдә булган кешеләргә ошаса, елдан елга шулай үткәрергә шәп. Вообще сүз юк. Әмма э, кемнеңдер э, ниндидер агентствоның сүзе бар, я- мен э, кабатларга яратам, урысча гына әйтермен хәзер, чтобы смысл не растерять. ә, мы ищем клиентов, которым мы подходим. Угу. Ул фикер ничек? Менә, мәсәлән, э, без мондый э, иҗат кешеләре Марат белән э, уйлап табырга яратабыз, матур иттереп ясарга яратабыз, анда теге төрле-төрле э, хитрый нәрсәләр уйлап табабыз. Фишка, фишка. Фишкалар инде төрле. Кемгәдер алар кирәк түгел. Җегетләр, әйдәгез, хәзер монда шылтыратабыз, хәзер киләләр, җырлыйлар яхшы. Ә кемгәдер наоборот шундый кирәк. Син шундый кешеләрне тапсаң, все аңлашыла. Без болай ясайбыз. Әй, җегетләр, болай иттереп ясагыз. Э, то есть ищем своего клиента, что ли. Тагын беләсең нәрсә бар? Э, бар кайбер компанияләр, алар башта шундый креатив командаларга мөрәҗәгать итәләр. Аларга уйлап табалар концепция, фишкалар, Э, тагын менә шундый менә теге приправалар теге менә шул тәмнүшкәләр болар ага ага ага тыңладылар да рәхмәт егетләр че то бик ошап бетмәде диләр дә шул концепция белән баралар икенчеләргә үз үз кешеләренә һәм такой менә менә шулай оештырыгыз диләр ишеткән бар иде мәскәүдә Хәтта бар премия, премия Золотой козел. Серьезно? Әйе. Шул э, урлаган кешеләргә бирәләр. Объединение, объединение шундый берләшмә э, крупных ивент компаний. Алар ул компанияләрне беләләр. Чөнки аннары карыйлар фотоотчет такой, туктале, без бит без сезгә моны тәкъдим иткән идегез, сез безгә ярамый дидегез, ә үзегез шуны ук оештырасыз. Һәм алар менә шул э, ивент командалар берләшмәсе золотой козел теге ә, ә, теге физкультурадағы кебек менә шундый А, Снаряд спортивный. снаряд да только он металлический по моему и в этот в золотой окрашенный китереп короче шул компаниянең ишек алдына прям а ул, в устанавливать смысле, авыр, типа, авыр зур. иттереп әйе теге кран белән куялар теге фотоотчет төшерәләр и менә бу елны менә козел менә мондый корпорация Козел, Беренче менә бу тапкыр кер... Беренче Прикольно. тапкыр эчтем, ну кызык.
Кызык, Көлке, э. көлке. Ну безнең вот сез әйттегез дә. Нәрсә ничек булгалый тагын?
Э, син бит инде э, былай торып уйлыйсың. Без хә күпме ел эшлибез, моны күрдек, былай уйлап таптык, монда былай итәләр инде, соңа артка кайтасы килми әйдәгез менә безнең идеяларыбыз китте инде менә монда барырга кирәк э, запрос дип атала инде ул бездә килсә безгә анда ниндидер бәйрәм кирәк җегетләр әйдәгез э, булышыгыз Син хәзер бәйрәм була, чувствую, монда ярый, ярый. Хәзер сезгә ошаячак. Ике атна буе ясыйсың, боланда тегендә шалтыратасың, рәсемнәр ясыйсың, китереп бирәсең дә, анда болай иттереп карыйлар. Э, Э, рәхмәт рәхмәт э, рәхмәт җегетләр матур эшләгәнсез аннары соңыннан соң ул э, бөтен килгән әйбер вообще килми мин честно син бүтән сүз әйтерсез дип но мин әйтәсе килгән я аны шулайрак алар уйлыйлар андый кешеләр ләкин монда минем моя проблема я не почувствовал ай ай на уровне. Ну, вот кара, ну вот ул вообще сложный вопрос. Мин хәзер уйлап утырам. Ну ничек инде вот? Сайтас кешегә ошаса әйбәт. Ну то есть анда вот, ну, эшчеләргә, әйме, мисал өчен. Ну бит хәл итә барыбер бер генә кеше. Ну то есть син киләшең заказчикка, ул утыра, как правило, ул кеше Ну, урынында уже озак торучы кеше, теге, белмим мин, безнең әти-әниләр возрастындагы, ну, ладно, может быть, әзрәк яшерәктер инде, бит. И аның анда, ну, понятно, аның күзлегеннән ул нинди бәйрәм бар? Сабантой булырга тиеш, безнеңчә булырга тиеш. Ну, то есть, анда креатив и анда яңалык дигән әйбер ну, априори бу, бу юк инде ул. Сен аны дөрес әйтәсең бер яктан, икенче яктан ул бит э, эш э, чар маркетинглары, ул бит Төрле компанияләрдә бар син сөйләгән хәл бер кеше генә әйтә ә төрле э, компанияләрдә бар инде анда HR специалистлар кем уйлый ага безнең HR программа ничергә үтә ел буена без оештырабыз төрле бәйрәмнәр төрле там э, семейный көннәр э, сотрудники могут балалар белән там ниндидер бүләк бәйрәмнәргә килергә и ул эш бөтен оештырган шул бәйрәм Алар өчен ул эш, чтобы сотрудники чувствовали себя, что компания их любит. Андые да бар. Вот. Вот шундыйлар, алар уйлыйлар инде как раз. Менә, мондый компанияләр булганда. Ну, андый компанияләр күп микән соң хәзерге вакытта? Ну, то есть, ладно, да, алар ортаен, орта бара, потому что, ну, если теге чагыштырсаң, например, шул 10-15 ел элек и хәзер, ну, то есть, алар бит инде орта. Хәзер инде кеше э, именно шул HR специалистлар бы и маркетологлар, алар без менә шул кадәр акча э, тратить итәбез, аның сыйфаты булырга тиеш обратный. Ну, Былай гына түгел, әйдә обратный. Икенче яктан, э, бәлки кайберләр уйлыйдыр, оештыручылар. Типа, заказчик белми ул, дивана ул. Менә креатив, менә былай булырга тиеш. Сезнең колхоз нәрсәгә ул? Ә, Ә чыннан аларга реально шундый гади генә концепция кирәк, аларга менә күңел ачырга кирәк, аларга кирәкми анда теге Анда бит концепция дә кирәк түгел. Син Әйе, дөрес әйе. иттереп, дөрес э, матур җырчыларны куйсаң, э, Әйе, матур әйе. иттереп ашарга өстәлгә куйсаң һәм яки берәр матур сөйли торган кешене аларның алдына бастырсаң, кич буена алып баручы, бренди. э, Мең тәңкәгә Рамил Закиров. Ну, яки матур сөйләсәң, син дә барасың. подкаст башында «М, м, м, мең сум дигәне уже хәзер күчте әйе саннар да барлыкка килде ансы да как бы просто син үзең не подходишь бу бәйрәмгә ә бар бүтән компаниялар алар үзләре сиңа әйтәләр менә без үзебез самодеятельность ясарга булдык менә без хәзер видео төшерәбез менә без үзебезгә анда там тараттык менә хәзер безнең һәрбер подразделение видео төшерәчәк там так далее менә шуны да кертегез әле дип алар кайберләре үзләре дә креативны кертә бит һәм ул креатив тагын да яхшырак эшли. Әгәр дә менә шул вот старомодный дип атыйк мин ул кешеләрне, ни дип дип. Старомодный түгел инде, классика. Классика шуны старых взглядов. Классика не стареет.
Старых взглядов.
Ул кешеләргә по сути, может быть просто мин инде хаман гну свою линию. Может быть аларга менә вот аларның бара елда бер төрле бәйрәм, әмма юлайта. Юк, безгә менә мондый просто классика кирәк. Может быть аларга

халык ничектер яңалыкка әллә ничек карый теге как будто теге вот новое это син моңарчы подкастыңда да илгиз шәйхразиев килгәч шулайрак шул ук сүзләрен кабатлаган инде теге э, татар э. музыкасы турында иде әйе күчми диеп инде хәзер бу якта э, минем фикерем буенча төрле ца бар ме целевая аудитория ә, yeah. төрле кешеләр төрлечә жал итәргә ярата аларга болай ошый берәр заводның яки компаниянең яки кибетнең директоры булса менә мин мең тәңкә әзер э, түләргә ләкин мин бит түлим аны миңа бәйрәм итәсе килә минем фикеремчә бәйрәм ул булырга тиеш шулайдыр шулайдыр шулайдыр без инде шуңа бик э, Привыкли, допустим. Бүтәнчә безгә, ну, не особо. Без утырып, ашап, җырлаганны карарга безгә ошый. Ничего плохого. Нет, Икенче яктан не, бит теге- просто сез аңлап бетермәгез. Я, я к тому, что типа аларны вот әкрен генә өйрәтсәң, то есть вот, например, ул кеше, вот заказчик, например, ну вот әз генә, ну, Ну, давайте правильно, сезгә сиңа кирәк воля бул- бирде әз генә, например, Э, теге. Сиңа кирәкме аның тырышып, доказывать итәргә бу эшләр, бу эшләр дип. Аның бит тагын э, шул ягы бар.
Ну, да, а, си, да, да, шунда, шунда сиңа анда тиз әйтәчәкләр. Дустым, туктале, син э, менә без сиңа әйтәбез ничек ясарга. Әйдә, просто ясай ничек әйткәнне. Не онда кыстырасыз ул 5 копейкаларыгызны, 5 тиеннәрегезне. Зам директор по общим вопросам да аңа арга була бит. Э, аның бит өстендә дә кешеләр бар. Ә ул бу мероприятиенең э, өчен җаваплык тота. Әйе, он такой, ярар, егетләр, ышанам сезгә, әйдәгез бу юлны креатив ясыйбыз дия дә, генераль директорга бик ошап бетми, һәм без замдиректор белән саубуллашабыз. Ну и получается, монда халык хәл Шуңа күрә, бәлки ул куркадыр да. Монда тогда не важно, халык каршыймы юкмы, самое главное, тегендә ошарга тиеш. Әйе, әйе. Шулай бит инде, ну, а ул булса дөрес буламы соң инде ул? То есть халык өчен эшләнә торган соң бәйрәм. Лицо, ЛПР? Да, лицо, принимающее решение. Ну, э, менә э, кем э, документларны подписывать те бәйрәмгә. Кто платит за банкет?
И... Аның бит төрлесе бар. Син бер ягың гына әпәт сөйлисең. Анда бит төрле кешеләр бар, төрлечә бар. Кемдер спортларча бик ярата. Кемдер действительно анда э, иҗатмы яки бер фольклор якларына китәргә дә мөмкин. Андый да бәйрәмнәр оештырган бар ай безнең. Ә бар идеме прям супер креатив.

Да, давай, Чиста давай. креатив дип әйтмисең аны, чөнки анда креатив бик э, күренми, но аның бар э, үз тәме ул бәйрәмнең. Безгә э, Җүнле ивент.
җүнле ивент, и, э, юбилей дә ул. Бер 10 ел элек беренче юбилейларның берсе иң авыр юбилей. Безгә әйттеләр, җегетләр, нинди вот э, хә- бәйрәм була, бөтен халык җыелачак, э, 200 кеше. Директор, бөтен кеше, шундый инде кеше. Оештырыйк. Ә без таба алмыйбыз, нәрсә турында оештырырга, нинди тематика хәтта предложить итәргә. Без әйтәр, әйтә җегетләр, русский фольклор. Все, булды, уйлагыз. Нәрсә булып беткән иде бәйрәмендә, вот просто шундый тәмле бәйрәм булып чыкты. Хәтта 200 э, кеше бөтенесе киенеп килде.

Да, ашсың килсә бар колбасаны үзең киясең. Мин прям күз алдымда Анда черемша бар. Э, теге алкогольный яки эчә торган суларны кувшин, кувшиннардан, глиняный кувшиннардан. Вообще күңелле иде, матур иде, кызык иде. Креатив мол. Ну, яңа нәрсә уйлап табылмаган бит ул. Просто что-то забытое старое матур иттереп ясаган. Внимание к мелочам. Менә күптән түгел генә фикер ишеткән идем. Әгәр дә менә э, кайберләр үзенең продуктын югары бәя бирә анарга кыйммәтле кыйммәтле чөнки сыйфатлы ә ничек заказчикка аны тапшырырга ничек ул аңларга тиеш то что бу булачак сыйфатлы шуңа күрә шундый кыйммәтле әнә бит теге зөлфия апа оештыра унбиш мең тәңкәгә нигә сез йөз илле мең тәңкә сорыйсыз менә шул сервис внимание к мелочам теге менә шул бөтенләй бер дә уйланган менә менә шул инде шул төгәллекне бирә яки син марат шул үткән бәйрәм турында әйткәнсең да без үзебез эшебезне ну на пределах вот күпме хәл бар иде рәхәтләнеп эшләдек э, ләкин э, ул яктан э, заказчик ягыннан бик каты эшләнгән алар шулкадәр кызыксынып Да катнашмасалар, андый бәйрәм булып чыкмас. Вот, мин дә шуны әйтмәкчем. Әгәр дә бит ул син син ты можешь предложить, то давайте менә шулай шулай эшләйбез дип. Әгәр дә менә ул кунаклар киенеп килмәгән булса, әйме, теге безнең күпчелек бит ай, нәрсә инде анда. Анда тырышып эшләгәннәр, анда вот прям старались, чтобы все почувствовали то, что есть вот. тематика.
То есть һәрбер кеше заинтересованный булып, әзерләнеп, тоже шулай килсә, то есть бәйрәмнең, ну, үзеннән бер өлеш өстәмен. Вот шул матур бәйрәм иде, ул действительно күңелле итте. Э, син бер яктан үз эшеңне эшләп бирсәң син эшләргә тиеш инде яхшы иттереп ансын э, сорау юк анда ләкин сиңа теге яктан заказчиктан тоже булышсалар э, просто сөйләшеп тәген аралашып тагын фикерләр белән бүлешсәгез бер бәйрәм намного интереснее так насыщеннее получается мында бөтен әйбернең по сути ни кирәк
Алар туры килүе, туры килүе. Алар үз кешеләрен яхшырак беләләр бездән.
Алар шундый теге бүлшергә мөмкин шул информация белән. Безнекеләргә болай шу, яки боларга шамыйдыр инде. Ой, куйыгыз әле анда мороженое күбрәк, безнең вообще мороженое яраталар да жоллар. Бәлки шулай да булырга мөмкин. Ә син бит аны каян беләсең? Мороженое яратканнарын. Ә булганы бар шундый ситуация, что син оештырасың бәйрәмне и бөтенесе утыра.
Мен андый бәйрәмнәрне алып оңла- барганым дагын бар. Ну, оңламыйча ты. Не, не, не прохавали креатив. Чуть, чуть.
Юк, сез дөресрәк әйттегез. Хәзер син банкетный бәйрәмне сөйлисең. Син күбрәк банкетный э, Мин, мин әйе, артист, мин э, банкетный, мин э, свадебный дисәң дә була. Минем даже Да. юбилейлар да бик күп түгел, в основном туйлар. в Без э, основном бик алай күп шундыйлар. банкет ясамыйбыз. Без э, утырган килеш кешене ашатырга да бик алай Безгә ошамый, чөнки ә, син кешене утыртсаң, сиңа нәрсәдер күрсәтергә тиеш кич буе. Кеше йөреп торса, аның бераз теге хәрәкәте бар, значит, байлар кышсаң. Аңладыңызмы нинди алып баручы? И, и.
Һәм мин ә, я, бер кеше тыңласа, безне әйтәсе килә иде, чөнки ул бәйрәмнәр, мероприятиеләр төрле-төрле була. Без хәзер ә, синең подачаң буенча ә, шул сөйләшүне свели банкетный хәлгә генә. банкетта ресторанда кеше утыра менә бу бәйрәмдер ләкин юк э, урамда җәй көне оештыр шатерлар куй сәхнәләр төзү фестиваль фестиваль яса аттракционнар төрле төрле ул э, индейцларны алып кил э, да Ну да, ну андый мероприятие булганда вообще, в принципе, авырдыр инде ул. Опять-таки, шул бер кешедән тора инде теге шадымы юкмы. креатив вот креатив сине чакырсалар сине әйдә жырларга жырларга сине жырларга чакырсалар кемдер специально чакыралар сине
Йо, инде, мин на самом деле, э, миңа вот син әйтмешли, вот алып барулыктан мин әзрәк ора башладым, и мин хәзер вот бу җәй минем максимально свободный, мин банкетлар алмадым. Ну, ал, алмадым диюе мин беренчедән бәяне күтәрдем, мощно гына иттереп. Сигез мең хәзер. Әй, Хәзер- менә шуңа күрә бүген Сигез җомга ярым. бөтен халык Әнә, туйда, иә. ә без монда подкаст төшерәбез. Әйе. Тукталдык бит без креативта. То есть вот син әйтәсең там типа русский фольклор креатив мол, вроде креатив түгел, но шул ук яктан креатив та шикелле. Вот, креатив. Вот нәрсә соң ул креатив? Әйдәгез, э, әйдәгез, әйдәгез, креатив нәрсә ул? Ну, то есть э, вот мин, например, Аны мин төрле, үзім- төрлечә әйтергә кирәк. Э, Мин ин- берничә тапкыр әйткән, нәрсә ул креатив дигәнчә, или нәрсә аңлыйбыз без креатив турында, яме э, шәмәхә үгезләр белән Әйе. э, Родео. Шәмәхәне дейді су, фиолетовый? Э, Шәмәхә фиолетовый. Фиолетовый. Креативны Яшел. мин ничек әйтер идем? Үзенчәлек, үзенчәлек. Но это что-то новое. Әйе. Если дословно. Үзенчәлек. Дословно Үзенчәлек. сказать. Особенность.
Особенность инде, әйе. Но, Особенность, креатив. ну да, креатив Ну, бит инде новое, бары... әйдәгез, ә, кайда загуглите или языгыз. Яңа. Креатив это яңа, что-то новое, творческое. Креативщик, э, соответственно, кем э, яңа нәрсә. Яңалык, яңалык кертүче. инде Ләкин булачак. бөтен кеше э, шундый кызык китап бар, мин Маратка сөйләгән идем. Э, Аны язган э, психолог э, Чиксент Михаи исемле. Аның беренче э, иң популяр книгасы Поток дип атала. поток, угу.
поток. и э, дәвамы в потоке ул кешеләр э, нәрсә нәрсәне аңлата инде бер китабында тиздән чыга тагын дәвамы под потоком под потоком иә кем э, эшне бер туктаусыз эшли в состоянии потока менә э, отвертка белән э, ни бора алмы яки гүл утыртамы нәрсә булса да язганы креатив турында китап креативность дип атала инде ул ничек төрле халыклар Төрле илләрдә, төрле җирләрдә нәрсәгә шундый рассвет и ренессанс или творческие проявления былай нәрсәгә бу якта юк бернәрсә дә күренми ә бу якта бар ничек аңлата бу якта җылырак иде помидорлар тәмнерәк иде кешегә күп кешегә күп эшләргә кирәк түгел алар вакыты бар бераз иҗат белән шөгыльләнергә шундый аңлатулар бу аңлатуның берсе генә иде

э, продуктын биргән. Менә мин дә шуны әйтәсем килә иде. Бу менә креатив дигәндә хәзерге вакытта ул күбесенчә эклектика. Эклектика дип атыйлар. Ул э, бер танылган әйберне, икенче танылган әйберне берләштереп яңаны тудыру. Котопес.
Э, мәсәлән, мәсәлән, менә бар Ee, me- Котоп ёс диде бит инде. Юк, мәсәлән, болар э, уйлап таптылар м, электронные карты. Там 2GIS и так далее. Менә Ага. бар карталар уйлап тапканнар. Һәм бар служба такси. Менә таксины чакыртып була менә приложение. Һәм менә анысын берләштеләр дә, менә чыкты Uber мәсәлән, Яндекс такси, менә яңа

Я какие-то две мысли соединил и все. Безнең хәтта КВНда да андый ысул бар. Э, бар таныш э, ысуллар, ничек уйлап табырга вообще гомумән. Анда күп.
Э, мозговой штурм дисеңме инде уйлап, бәлки менә сөйләшеп, бергә утырып сөйләшеп. Әйе.
Хәм бар менә гармошка дип атала. Без аны гармошка дип йөртәбез. Тоже менә шулай битне менә шулай
бөклисең. Бөклисең дә, сүз язасың, икенче кеше, кеше сүз яза, өченчесе Эй. яза һәм менә шул гармошкадан аннары сүзне менә былай итеп укып барасың. Укып барасың да и каядыр менә шундый менә килеп чыга такой. Ну, Менә то есть, син аны бәйләп барасың бер-берсенә ул Әй, сүзләрне, әй, да? әй, тик ассоциативный ряд кебек барасың да, и бәлки берәр җирдә сине менә шулай оп, Кушыла да такой, китә. да, инде такой бит. туктале.
Менә Кызык бугай бу, кызык тыела бу. Бер сүз белән әйтеп башлый. э,

Слабый уровень, но ниндидер юмор килеп чыга башлый ул. Хотя это надо эшләргә кирәк инде ул направление буенча. Шуңа күрә күбрәк карагыз, э, күзәтегез. Можно взаимствовать, менять һәм үзеңне Ну, прям, ну, да, теге да.
плагиат түгел инде.
Хәзерге вакытта, может быть, э, мин просто шундый сорам. Мин белми идем, что кре- креатив ул на самом деле теге

Просто мин әйтәм, хәзерге вакытта син дә әйттең бит аны, то что настолько уже бөтен әйберне придумали, уже вот ну ну белмим мин нинди яңа вот шул технологияләргә әйтсәң, ну нәрсә уйлап табасың син? Ну все уже придумали. Шуңа күрә просто ике әйберне кушу, Надо кайчан э, әйтә башладылар.
Все уже придумали. Ничә йөз ел элек. әйе Миңа кажется, ну, да. Хоман да кеше да, әйтә дә әйтә инде, кайчан килеп Инде 5 ел элек уйлаган идем инде. По-моему, бетте инде монда уже. Бетне бер турында да инде. Копать не стоит. Хоман, Хоман әле яңа тема. Нәрсәдер уйлап табачаклар, нәрсәдер булачак, аны туктатып булмый бит инде, ул бара да бара үзе. Креатив дип әйтмешли, э, если безнең бөтен выпускыбыз креатив турында э, багышланган булса, Дөрес иттереп без э, ахыр ягына килдек. Креатив ул нәрсәдер уйлап тапкач, кызлар, җегетләр, нәрсәдер бергә кушасы да менә креатив яки инде э, Эврика дип кычкырган Архимед әйме әле ул? Да.
Эврика. Әйе, ваннада утырган килеш, аның ничектер э, иҗат фикерен чигешләгән беләсеңме? Ул Чиксен Михаилдан нәрсә дип аңлата. Мәсәлән, син понедельник көнне ниндидер иҗат эш алдың. Нәрсәдер уйлап табарга кирәк инде. И син Аның турында уйладың да, киттең бүтән эшләрен эшләргә. Нәрсә теләсә нәрсә эшлә, үз эшең белән вакытың итте. Нәрсә дип аңлата ул? Эштән син әле уйлап йөрисең ул э, эшне. Ул бара син мусолишь деп аталамы ул аны бер биш секунд э, уделяешмы һәрбер көнне мозговая мастурбация эйе һәм э, минем фикеремчә ул жигит ваннада булганда килеп җиткән фикере как раз про прогнал все анысы да була бит ул атналар буе син берәр нәрсә турында уйлыйсың уйлыйсың һәм туалетка кергәч эврика ну шулайрак дип инде яки гүзәл обычно обычно душта килә яки душта анысы да булсын дип Йо, а менә бу... Кем кая сия инде?
Бик э, теге сөйле аралашуыбыз на уровне сорау җавап сорау җавап хотя сүгенергә юрый дигәннәр мин беләсезме еще тагын нәрсә сорамакчы ә менә креатив була микән что синең вот исяк креатив ну типа вот син утырасың и
Бу иҗат Не кризис прям. инде генә.
А, Ул бит вакытлыча гына. Аннары үтә ул. Андый, ну, бу- була микән ул вообще? Син булган бармы, что вот, ну, блин, хотя, с другой стороны, мин уйлыйм, а ничек ул булырга может, если син, үзең әйтеп эшләп, син бит на протяжении жизни бөтен әйберне впитываешь, впитываешь, впитываешь, впитываешь, сиңа әйтсәләр, ну, хотя бы, ну, херовый идея булсын, ну, ниндидер идея, при, ну, приходит бит инде барыбер башка. Мне кажется, творческий кризис, ул, э, беләсеңме, теге чын иҗат кешеләрне. язучыларга прям актерлар актерлар ну шундый прям бирелеп бирелеп бирелеп иҗат без бит э, безнең иҗат ниндирәк э, формада безгә ниндидер реклама шикеллерәк нәрсә булырга тиеш ул теге э, яктырак без моннан ул монда күрдек моныкын бу артистны куштык шушының белән ясадык мин интернетта гына утырган килеш бөтен нәрсәне бергә җыеп ничектер тупларга могу итоговый вариант бик каты иҗат шымы ул юктыр инде просто мен аны приспособился и ул принципе иҗат миңа приспособа булсын өчен ясарга һәм нинди нинди инструментлар белән кулланырга ул иҗатны ясар өчен интернет рәхәтләнеп эзлисең карыйсың пинтересмы Кайдан ул нейросеть инде ул? Хәзер нейросеть. Бәлки нейросеть тагын.
Ә, мин элеккегечә обычно эшлим. Нейросеть бар креативка.
Вообще хәзер. Мин элеккегечә обычно кәгазь э, кубик иттереп кәгазьгә язам, язам да шуннан җыеп ничектер э, атна буе Туалет кәгазьне туалетта укыйм ди. Әйе.
Төрлечә бар. Кайбер вакыт бармый. Шуңа күрә бренди иҗат яки идеямы тудыру өчен минемчә ул вакытлы то есть булгалы шундый вакытлар что ну не прет да ну вакытлы чыгына эмоциональ а мен шундый фикер ишеткән идем то что вот творческий кризис диләр бит әйме то что это на самом деле не творческий кризис это просто син ну типа

Кем аның окружениесендә бар бугай андый кешеләр, кем син чирәк вот күрсәтәләр тукта что-то э, бармый бармый без инде э, үземне әйтсәм без натренированы тем то что четверг бирергә кирәк дедлайн килсә ие Все, Сразу булды, кабынып как бы китәсең. көтеп, тә- көтеп торалар инде, яки ике көн син былай трайтип йөргән можешь, аннары көнендә иртә белән алтыдамы, биштәме торып язасың инде аны Бу бит булдырасың. инде гел танылган теге принцип Паретта 20-80. Эшнең 20% вакытында син 80% 80% результат. әйе, результатны Э, язасың. бер- Инде менә килеп терәлгәч кенә, менә Да. Иртәгә иртән презентация бирергә кирәк. Әле бер нәрсә дә юк. Аның бит аны Тызыны беләсеңме? ике атна элек биргәннәр иде. Беләсеңме анда ничек булырга мөмкин? Син бит э, кешеләр белән сөйләшергә дә кем була? Э, Күп тапкыр мин былай әйтә идем. Безнеке юк. Моны м- м- пром- вообще просто не то чтобы стыдно күрсәтергә. Җүнле идея юк вообще бер нәрсәдә генә. Безгә кирәк тагын беренче көн. Вот булмады. Ну да. Обычно кеше аңласа аны, ну, яра, безгә идея кирәк бит, идеяң булмаса инде, нишләтик без сине? Не идея ради идеи. Сме, сметаңны менә да ведущийлар безгә аң, аң турында түгел бит, безнеке бүтән төрлечә. Яра, яра, давайте уйлагыз. Ансы да бар. Дөресме ул? Э, бер яктан юк, э, син э, сөйләштең, син договорился, ә икенче яктан син как бы правду сказал, ну, юк. Бөтен кешедә дә креатив бармы? Бөтен кешедә креативмы? Или ул

Син э, менә иҗат кешесе бит, иҗат кешесе. Э, креатив ягыннан яки берәр нәрсә уйлап табу ягыннан яки яңача язу турыннан син э, ничегрәк, нинди уровеньда үзеңчә? Мин шикарный. Ш- Ничә?
Өч? Җитмештән өч? 70 70-тән. Юк, креативность буенча мин әйтмәсем үземне типа ну

Что-то не очень Ул креативность уже... бигрәк котлаулы тема. Относительно, относительно. Э, Беләсеңме, без менә моңарча сез белән э, около да вокруг йөрдек. Креативностька кагылгач, башлана инде. Без җөмлә аңлап та бетерә алмыйбыз. Чөнки креативность нәрсә ул? Кое, тот, вот. Тоторга бирегез әле креативность нәрсә ул? Белмим. Юк, ул ниндидер фикерләр, это ниндидер обученность, это какая-то спонтанность, это ничектер шулай. Мен аны җүнләп үзем аңлата да алмыйм кешегә.

Вот ул креативность күренә микән кешенең? Вот ул йогынты ясый микән креативность вот гади тормышта? То есть, мисал өчен анда өеңнең бизәлеше, киемең, чәчең. Менә кара, если син күп иттереп карыйсыңмы төрле матур нәрсәләргә, ну, киемдә булсынмы ул, интерьерда булсынмы, или вообще просто эш буенча дизайндамы, хочешь не хочешь кайбер э, вакытта син әз генә чувство стиля появиться должно если син шул эшне как то ставишь на первый план то что дизайн ма да матурлык вот безгә кирәк ул эш буенча син много карыйсың и вакытына килеп чыга ул әз мәз генә цветовой композицияләрне аңлый башлыйсың так ага ничек киенеп чыгарга мөмкин так өстә ак футболка зәңгәр чалбар э, сәнен ә икенче яктан карасаң кайбер иҗади кешеләргә материаль яктан аларга вообще барыбер. То есть алар менә ну, карыйсың, иҗат, иҗат, әйе, менә, иҗат. әйе, карыйсың, мәсәлән, э, теге Голливуд йолдызларын, э, актерларын, менә Хью Джекман, менә монда э, там так далее, так далее там. Аларның инстаграмнарын карыйсың, алар гап-гади киемдә. Аларның инстаграмында андый ук тигендей, э, теге, м, фильтрлы фотографияләр юк. Алар просто, монда мин эт белән, монда мин менә магазинга барам, менә толстовкада, менә мин монда океанда на фоне просто төштем. Безнең математик, э, бар иде, Перельман исемле.
Э, Хәзерге вакытта Советский Союздагы түгел. Э, И ул, э,

Угу. Ну, реально странный кеше. Менә бит э, ничек катлаулы ул креативность. Төрле кешечә без инструментлар буенча сөйлибез, ә кемдер мә үз эчтә. Мавроди турында уйлап утыра. Давай, Кашпировский креативный булганмы? Ну, минемә не әйтә да, ди. Иң креатив кешеләр вот кем сезнең өчен? Вот Марат, бер креативный кеше. Синең өчен вот менә аның прямо креативмы, иҗатмы, ну неважно, все то, что ул ясаган я ясый хәзерге вакытта, прям шәп.
Илгиз Шәхразиев.
Э, мин иҗат кешесе кем дип алсам, креативный миңа наверное джеки чан булыр иде хәзер джеки чан вот вот э, мин күптән түгел аның турында кино караган идем э,

и Мавроди? Мавроди.
Нормальный заголовок.
Экспериментальная рубрика креативим на ходу. Әйдә, давай.
Менә күпчелек сүзләрнең э, татарчасы юк. Әйдә, хәзер аларны уйлап табабыз. Әйдә.
Мәсәлән, әйдә, бер урыс сүзе Прожектор.

Идәс.
Идәс.
Идәс әйбәт. Күңелле креатив э, әңгәмә булды на самом деле. Миңа бик күңелемә хуш килде. Бик э, кат иттереп яктырта алмадык инде ул э, креатив дигән сүзне яки Да, нәрсә да, икән. Ләкин инде э, ни белән үзебез шөгыльләнәбез, нәрсә турында эшләребез бара дип әйтмешли, ансы тагын бар. Бәлки ул э, Заход дип әйтмешли, на киләсе язылышларга Әйе. кызыклы хәл булса. Әлбәттә, без һәрвакыт ишекләребез ачык, һәрвакыт та Кондиционер идәнчеләргә бар. басып, чүлмән күлмәкләреңне киеп, рәхим ит, без һәрвакыт та шатбыз, бик зур рәхмәт. Рәхмәт Шам үзегезгә. әфәнде. Шуңа күрә нәтиҗә итеп нәрсә әйтәсе килә? Менә хәтта бәлеш пешергәндә дә, ә, шул эшләпәсен әзрәк мөлавай иттереп җибәрсәгез дә,